Nizan naite kha Trump le Putin cu an i tong i khakha zapi zong nih an thangṭhat cio, pasal ciammam tiin. Hi kong he pehpar in an i tonnak kha a sang kha van in hal hmasat ko ning law zeitindah na hmuhning, na tungtatning a si, zeidah result a chuahpi lai tiah na ruah? Cukhawh cun vawleicung economic he pehpar zong in Trump a van ṭuan tikah nihin ni tiang zeitluk in dah ṭhathnemnak a chuahpi i zeitluk in dah ṭhih yo hmuh, impact zong a chuahpi timi te kha van kan chim ding in kan van sawm. Mah te cu update mapi van kan pe tuah lo u law. Eh siseh.
Atu kha Trump nih Putin ton ding in Alaska a kal hlan tiah khan zei bia dah chim ti sia chuan tutan ah ceasefire hnatlaknak kan tuah khawh lo ahcun khi disappointed a ti lo maw khi a vai lo kai lawm la lo ma cun Russia cungah hin ke fak tak in dantat na zong ka tuah la ti in ai tiang le ma a zawn tia khan ahman mi be fang cu ceasefire kha si an mah nih cun ceasefire a tuah ding mi kha din ruahchannak a neih a kal ruahchannak he khan a kal ti kha a van fianter ngai maw Putin le Putin le Ukraine President Zelensky kha kahdaihnak tuahpi khawh ding kha ani nih cun a rak i targetmi si ti kha a van fianter a ruang cu a biafang hmanmi nih khan maw asinain Putin he an van i tawng taktak tikah Trump nih a van chim ṭhanmi cu ceasefire a si ti lo tu kha Direct peace agreement min thut ding kong kha a kal cang. Le sifai a sawsawh ti kan ka rila lo ti sawsawh ka si ti lo in Putin nih zeidah a duhmi si hihi pe u. Ukraine nih hihi sum ve u. Dai dir cang u. Zungzal i i kap ti hlah u, ti lei kha mah biafang kha a hmaan ṭhan cang. Tucun direct agreement lei, peace agreement lei kha kal ṭhan cang caah khan an i tonnak khan zei bia ko dah an i ruah, zei kong dah an chim ti kha ahohmanh nih an theih lo, an langhter lo tikah, detail in an langhter lo tikah khan media a kalmi vialte zong nih khan question zong an hal manh hna lo, bia zong an hal kho hna lo tikah khan ahohmanh nih kan thei rih lo. Sinain analyze tumtapmi tete ka zoh tikah khan a van fiang kho a si men lai ti i kei nih ka ruahmi cu Russia President Putin nih khin Prime nih a lak cangmi kha i lak thai ṭha ten su song ne ko nai tuah cun atu i Donbass le Donetsk timi Russia miphun an umnak i anakah cu amanak hi Russia nih control nak area vialte khi Thazawng khi Russia sinah umter lawlaw le Ukraine in ṭha tein give up lawlaw i ram a ser lawlaw. Cu pahnih a ram kha uh, Ukraine, Ukrainian ram kha Russia ah khup Ukraine in cohlan. Macu pahnih nak ah Netu ah hin zeitik hmanh ah lut hlah seh timi kha upi nih khin the root cause a ti lemaw mi kha makha si lemaw the root cause kha zeitik hmanh ah netu sinah luh lo dingmi kha thlam nin hatlakpi dawh si ti kan ka ruah makha an hatlakpi si ahcun le cun Russia nih a lak cangmi vialte zong kha a cohlan piak ding sia khan an rak ngai piak sia khan cun Trump tu nih hin a hal kho ve men ti ka ruah mi cu a ruang cu Ukrainian president he khan mineral deal kha min an thut maw mineral deal min an thut ruang ah khan US le Ukraine kha sipuazi khi zinan sorry mineral pawl kha vawlei i chung i a chuangmi computer ser khawhnak vialte kha AI thil ser khawhnak vialte zong kha a company pi zong kha van dir kha a si lai caah khan Ukraine in a halmi cu security quarantine ti kha hal termi si ve cu mu karam hi ka sum kho ko Russia sin nih zeitik hmanh ah Russia nih doh ti lo in US nih security NATO nih security quarantine an ka pek sia cun karam zong kha sum ka poyak chia lo ti a ti ve cang ho mu caah khan NATO Ukraine in ai timi tu cu NATO member lu kha si US ralkap tete va um sawh long on kha si lo le nain atu i thil akal mi cu NATO khan zu member lut ti lo in US ralkap tu ka her akhan zu kha khan base va chia mo le mah kha Putin zong nih rak cohlan piak ve dawhkhan kei nih cun analyze ka tuah ning si le mah te khan si ah khan cun Putin nih teinak nganpi a co tinak si a duhmi a ngah viar tinak si la mu ti atu kha Ukraine president kha atu kha au le atu tlawmpal ah White House khan tonnak ngei lai i hihi hihi hi na lun tling a tling maw a tling maw a tlin a cia chung in thut ding si cang daihnak a ser cang lai ti phaw kha a chim mi vialte kha van chim te lai le mah khan a van lang te lai a tu kan chim mi vialte zong cu a hmaan le hmaan lo kho maw kan mi te zong kha a hmaan le hmaan lo zong kha kha khan a van fiang dih te lai. Cucu patu lian a tonnak thei peitlai khen kei ka cuan ning cu se. Le generally kan chim si ahcun Trump nih a van tuan tikah minung tampi na cun ani cu puazi a thiam le economic zong a ṭhangcho lai US zong hi a rum ter lai an ti amah nih cun nikhat ka tuan bak in khi tiksi am hna grocery bazar vialte zong man ka thumh ter ti lai ati asinain van tuan te tak te ka atu i thloruk sri lai kal chang le thim man akai chin chin oji tla chin chin rian ahar chin chin abana bin in lo lei pil tle vial te in man zong atla chin chin tika federal reserve ni interest kan thum ngam ti la Manaven thil man a kai cuahmah lio ah interest an ṭhumh sia cun US dollar value kha tla lai. US dollar value tlai a tlak sia khan cun Kawlram lei ngun hloi tu mi phaisa kan pot pom hi vialte tiang kha US dollar kha man nei ti la lo exchange price zong kha tla dih lai. Au kha bantuk khan US dollar power pi a niam sia khan cun US thazang kha a zawr bantuk kha vawleicung world standard a si lai caah khan khi ve tiang kha a thih khawhmi si tikah khan an thuk ngam lo kha interest kha cun Trump nih amah than lio a rak tuanmi lio ah khan 2017 ah khan Tax kha mirum pawl kha a thuh hna le mah tax a khatmi kha kum hra ngu cu maw. Biden nih a van ṭuan chung vialte zong kha Trump nih tukmi ning kha a rak kal cu hra ngu is ruangah khan decay kal ruangah khan le mirum pawl sin i tax an hmuhmi vialte kha le a zor US cozah spending thil le taktak ṭhinthiam a sang ṭhinthiam ṭhumh awk zeihmanh um lo. Cun 2017 lio i a tuahmi kha extend a van tuah kha van hi extend a van tuah kumhra extend a van tuah cun tip in tax peng vialte zong kha a la ti lo cun social security zong a la ti lo mo overtime tu bantuk zong ka la ti la lo ti le tax lakmi kha a tlawm chinchin Cutikah zeidah a cang si si ahcun cozah baze ralkap baze khale military baze khale tam deuh chinchin khan atu ai rom dum hna ka sak lai ti tikah khan ralkap military expense kha fak deuh kha tuah tikah khan zeidah a kan thih si ahcun US ram chung i mi harbomnak vialte kha an khat dih Medicaid Hmuin a chim ahcun scholarship hi bantuk vialte khi foreign aid hi bantuk vialte kha sifak nih kan cohlan sifak mirum le sifak van i hmih khawhnak ding caah an tuahmi program vialte kha a foina chim ahcun Bible he van tah thim si ahcun Bawipa nih Moses tu Moses lo a ummi cu nan chaw kha van hu u law Levi mi nih in hasa law mi harsa le nam hei ngakṭah zong kha ei ve hna seh timi khi Ezra mi tax kan pekmi ni khi kha he khan a van i khat ngai cu Cozah nih tax an lakmi chung khin mi sifak mi har deuh bil hna pe kholon vialte zong kha me de khi kha van kan bawm ṭhan cu a rung cu bawm ha lo cu mu kha vialte sifak lak i rianṭuannak vialte kha a thi cang phaisa ai za ti lo tikah cun maw cozah ai za ti lo tikah cun cu ahcun thil pakhat ningcang lo a van kal rihmi cu tariff a ti lengmang mi zong hi ngai hi cun mirum pawl le corporation tax vialte a hmuh hnga dingmi phaisa a hmu ti lo tikah khan tariff hi tariff cu consumer nih kan pekmi si maw maw nih kan cawkmi thil vialte Walmart kan cawkmi thil vialte hi tax ka si cuah mah tariff tax tu khin income ukhai zuam le ma kha foreign ni an pe ti khna kan hlen peng na foreign an rak pe lo consumer ni kan peng mi samo ma te khan consumer ti ka chun room zong ne tel lai si fa zong ne tel US ram mi vial te ni US ram i thil chom vial te ni khan an peng ni kha se ti ka kha le khan check kha income hmuh ai zuam tikah khan zeidah changchiat thim an fak than tikah khan a tuar dingmi hi cu kanmah law income pawl nih hin fak bik kan tuar ko hi amah Donald Trump a tham chung ah hin cun mo sipuali aya zong in kha tarif alak tikah cun Labor nih ramdang he pehtlaih in company a tuahtu target he ti Walmart he bantuk Amazon he bantuk pawl logistic an ti warehouse rin tun na vialte ah khan an company ka thi cang tikah khan khai labor tatak atuan mi kan ma bantuk chin mi bantuk cha khan rian har cang vialte zong kha Sifak deuh pawl, migrant deuh maw, mirang zong sifak deuh pawl kan caah khan cun amah a ṭham chungah hin cun kan tuar a fak ko lai an ti kha nai ngei um ning le a thil kalning te kha kei ka hmuh ning si. Siseh analyze na van tuahmi cungah a ṭha kan i lawm. Siseh thil he kam khat lei ah a ṭhatnak kong a rak chimmi zong cun um ve lai i Kamkhat lei ah a chiatnak kong kan ti tikah zeidah a si timi hmuhning dan kha maw chimmi zong kan um ve lai i hika hen uh, hika hin Poloto vanrong mang ka van hal hlan te ah khan uh, zeidah Canada lei zong uh, atak in nan ton ve timi hal pah duh bia maw van tenh ka duhmi cu luan ciami first time a rak ṭuan lio ah khan ni tu chuahtak nih a van timh lio hrawnghrang bak khan hi thil cu dik ti lo hi teh timi kha ka van tlaih vemi kha si. First time ṭuan lio ah khan cun ka uar ngai ve le ka vok ve le a donghnak lei i politic a kalpimi kha ka van zoh tikah a hmaan deuh lo hi teh timi kha ka van tlaih le A donghnak le bang ah khan cun capital tiang kha vei va ṭaih ding in khan a van thawhpimi hna kha van si le ka van chim duhmi cu atu i a manufacturing technician rian ka ṭuannak hi kum riat le cheu hrawng si i atu bantuk thil kan tong lo. Indian ah hin site pahnih um le composite engineering ti si le kan company kha

Le cu chung zongah cun a luancim mi zarhthum hrawnghrang tiang kha kan hnu zarh tiang khan tlawmpal a van ṭha deuh tu hi. Cu lo ahcun nikhat ni lawng hi full time in kan ṭuan le nihnih ni nithum ni hrawnghrang hin cun rian rak ra hlah rian a um loh ti bak kha Monday Tuesday bak khan cun ai thawk cang. Cu hlan deuh cun nikhat hrawnghrang kha ṭuan lo in kan um. Le luanciami zarh hrawnghrang khan cun nihnih nithum hrawng bak khan cun Friday lei kap hoih khan cun rianṭuan ding um ti lo. Cuticun um lo. A ruang cu kan company kha kanmah Europe ram le US ram chung bak ah khan military uh, drone tite pawl uh, khi zei kan ti lai uh, zingo timbo lei te pawl maw cun vanlawng atu bio timi pawl vialte cu kho cun raltuknak US military kha bantuk vialte kha kan tuahmi a si tikah khan atu bantuk in tariff a van zei lo tikah khan thil ummi cu US ram chung lawng khan a zuar khawh i ramleng a hawi netu pawl nih khan atu kha an caw ti lo kan ti lai maw kha bantuk khan se le ve a tla ko cu a tla le atu he kan nih kan company kha cu Kha bantuk NATO le US ram chungah khan biatak tein ralkap lei rian ralkap lei thilri kha si tikah khan vei awak lo taktak adang company nak hmanh in khan mu hnursuan taktak kha si la kha bantuk khan se chun nihin ni caan ah hen keimah kong ka van chim kan hnu thla bak in khan Medicaid hna hi kan family bak in an kan phiat cang. Cu hlan ahcun khi agency tete pawl hna pawl rian a rak phuahmi, rian an phuahmi pawl kha an chim le new in an chim le kan theih, okay, aw hitin maw thil a cang kan ti le nihin ni caan ah khan cun Kanmah Laimi cung zongah khan an kan hnorsuan cang. Dorneimi pawl he ka len hna tikah an thinphang tuk cang. Zeitindah thla khat thla hnih ca bil pek lo ding hna in hin uh, tuah ning dan a si lai timi hna khi keimah tu khi an ka hal cang. Kha bantuk khan lungrethei in an um. Cun fuscem a ngahmi hna nih khan an duh paoh in thil an rak caw ngam ti rua lo. Khakha seh dawr ngeitu pawl khi ka hal hna tikah thil zong he duh paoh in an caw ngam ti lo ti a si. Pakhat nu pakhat a herh bak timi tilawng bak kha an cawk cang ti khi a si. Kha bantuk kan si le cun dawr ngeitu pawl he thil an rak hngal deuh. Zei kan ti lai mileng kai a neimi an si tikah khan mu rian an phuahmi hna zong an tam bak ti zong khi dawr pali panga ka lenmi hna ka hal hna tikah khin an chimmi kha si a har ngai ti kha an chim le a cheukhat nih cun a ṭhatnak kha chim kha si ve ko le kan chim duhmi cu kan ni laimi dirhmun in cun a rum ngaingai ding khi kan va um lo atu bantuk level in kan si tikah nihin kan level bantuk ah kan rian hna an kan phuah cilo sin thlakhat ca in thla khat phei chicken a nungmi kan si tikah kha bantuk harsatnak kan van tuarmi bak kha a har tukmi kha si thimthim phangphang in khuasak kha a si kha bantuk in khua a sami ni ni ahhin kan laimi tampi um dawh kan se US ahhin mu le Canada lei zong zeidah nihin ni ah nan law Canada lei zong he rian lay off a um ngai ti bantuk zong ka theih pahmi thawngpang a um e atu Putin le President Trump an i tonmi kong he pehpar in cu te zong sa nan bo rua detail deuh in van kan ruah ve tuah law vawlei cung dirhmun zong a si a maw? Mah te cu kan van sawm ta.
Siseh ka lawm. A sang nih tampi van chim cang le van chap ding zong a har ngai cang nain si Putin le Trump an tonmi cu vai ah ho paoh nih kan beisei cio le maw vawleipi daihnak Ukraine Russia raldaihnak ca tiah. Le President Trump hi kei zong ka uar lonak tampi um natein hika zawn ah hin cun ka uar cemnak si. Zeiruang cun al tuante khan President a si hlan zongah Zurup lei le NATO lei le US nih Ral ah an rak zohmi ram pawl hna khi ral ah zoh colh loin zeitindah kan i komh khawh lai tiah North America te hna maw or North Korea, Korea te hna, Russia butin te hna zong i hawikomhnak bia khi tampi a rak chim cang. Le a hihi a thinlung thiang ko ee zeiruang cun. Thinlung zoh tikah US politician pawl le Europe rawl pawl zoh tik nih an, an thinlung a ummi cu Russia hi Kawlwar kawlwar nineteen ninety-one a dih hnu khin atu tiang ralzoh in an zoh peng. Communist cozah a tluk cang hnu in democracy tu cu Russia si ve cang cu mu. A Democratic Federation Russia ti si cang i. Sinatein NATO nih Russia khi zeitluk in thlah Ralzam in an zoh i nuclear te hna, mizal te hna, Russia ramri pawngah Poland te hna an va chiah. Netu ram paoh nih Russia kha kulh ding in dawkaw mah rumro bik dawkaw hriamnam rum dawkaw an hmenh piak cu. Khikhi netu Russia nih khikhi a lungfah cemmi rak si. Ralzoh in zoh pengmi khi. Cun, aa khakha Politician tampi le political scientist tampi le historian tampi nih an chim lengmang mi zawn ti cu mak a si. US cozah zong an mawhchiat mi hna zurup lam lei ah. Cun nai i Ukraine issue zong ah atu Crimeo zeiruang dah a ting timi pawl zong kha mah khan aa tlai chih dih history zoh tikah. Zeiruang ti ahcun Rus- Russia le Ukraine cu An tuanbia zoh tikah Soviet Union i an rak umṭimi lawng si loin Russia an siangpahrang te pawl hna kha an chuahkehnak cu Ukraine lawng te si caw an history zoh tikah maw cun Ru- Ukraine i ahkhin tunai i a sang nih chimmi atu i Russia pawl bak Ru- Russia holh he a hmangmi an tam tuk i atu nai i Donetsk le Lombok ti bantuk hna kha cu Russia miphun umnak bak si. Khi tikah Ukraine kha NATO luh i NATO lei party si ding kha Russia nih cun aa celh bak lomi a cakha lak i a tuarmi si. Khakha, khakha Zurup lei zong nih NATO lei zong nih an hun nam chih. US zong nih Russia a thahdernak ding caah ramlak ti tikah makha Putin kha maka zawn ah hin cun vawlei ralpi a chuah zong ah hi zawn ah hin cun ka dir cang la ti khi a duh bak lo i a dir bak mi si le sinatin Trump president hon si tikah a biachim la umtu ning zop tikah Putin zong nih Khakha President Trump hi a zumh bakmi si, amah he a chuah ahhin cun rian kan ṭuanṭi kho la ti khi a hnabeisei in a lang. Putin bia zongah, Trump zong nih. Le atu zongah hi NATO lei nih, Europe lei nih an lungpian lomi US Congress le cozah hruaitu president pawl nih an lungpian lomi kha Trump nih cun Russia nih atu Putin in the root cause a ti lengmang mi khi a lungpian in ka thei. Russia i a khan sachet le tuarnak khi maw. Cuacun tutan i an han ton tikah hin Uh, tampi cu Nazi pathum chung an tong i zeithla an i ceih ti ca hohmanh hi theih khawh si lo nain a classified information si caah natin an chimmi cu Putin nih a chimmi cu an pahnih an chim very productive an ti kan i tonmi hi tampi thil ṭha a phi chuak ding thil ṭha chuak ding ca tampi kan ceih khawh an ti cu mutual respect pakhat le pakhat kan i ṭihzah trust i zumhnak kan nei an ti Khuate ah a biapi taktak. Cun netu thazaang khi zoh tikah, khuaisen zoh tikah zurup thazaang khi US lo cun a sa kho bak lo. Si, si. US lo cun netu cu chim awk a tlak lo. Cuticun US President Trump nih Russia kong hi Russia i an tuarnak hi a theihpiak thiam hna i, tha tein phis a kalpi ahcun, remnak a ser khotu ding cu President Trump lawnglawng hi a si ko tiah Zapi zong nih an hmuh bantukin kei zong ka hmuh bak vemi si. A lungthiang Bu Ṭin nih a zumhmi si. Le mah belte cu a har dingtu cu tunai Aung San nih a van chim cangmi Russia nih aa tletlengmi cu ral ka tho cang i atu ah Crimea siseh, Russia pawl Ukraine a ummi pawl, a miphun Atu Donetsk le Lombok i Paul i a lak cangmi khi cu vei ah Russia bak ah tun cu khikhi cu ngol lo in a tim cang khite khi. A dirhmun khite khi cu a serious bak. Le cu si lo Ukraine i atu i meng hra hrawng maw meng nga hrawng a det ci a lak ciami khi cu fawi tein ka kir la ti khi Putin nih a thinlung ah a chimmi le an hmurka a langmi cu a si. Lehkha kha Trump nih a lungthin ti bantukin a lang. Cunlei a sanchim bantukin na ve a ceasefire sawsawh si loin khakha Putin nih a duhnak kha a lungtlin pi si ahcun zurup nih hin NATO nih hin an kham khawh lai cu ka zum lo. USB nih president pi nih a kalpi cangmi cu mu. Min zong nih. Zeiruang cun ral an thuhnak dingah Budget a dih cang, minung an thi cang. A herh lo ah deih ho paoh nih an duh, Russia zong nih a duh, Ukraine zong nih a duh. Cucaah cun le asinain kha an na theihthiam lawmawng cun a sang lengmang i Third World War timi Rus Putin zong nih a chim lengmang. Ka duh duh lo zong ah Third World vawleipi ralthumnak hi ka phakter hlah ulaw ti kha a chim pengmi si lai. Kha an dit tuk si ahcun mihi mei ah a phan zong phan khomi si caah kha tiang taktak hi cu NATO zong nih an duh lai lo i Ukraine zong nih a duh ve lai lo US zong nih a duh lai lo asinain President Trump nih a kalpimi le hi cu NATO zong nih a duh zong duh lo zongah an pom hau i Ukraine zong nih an pom hau ko tiah ka zumh ve thei kha maw pakhat cun US atu lio sipuazi kong ahcun a sa nih ban chimmi Trump nih American sipuazi zeitindah ka sersiam lai timi ah a chimmi cu campaign lio i a chim pengmi cu tariff hi si ramkip kha ka si tuk i tariff a khun ka lak hna lai i mi tampi in khuai kan hmu lai i American kan rum lai timi kha a bik cun a tuaktanmi si. Le khakha sipuazi lei pingyasin pawl nih analysis an tuah tikah hihi a uak pak lomi si ti cu an rak chim pengmi si. Le atu ah a van kal cuahmah i tharif a van kalpi tikah a poi tukmi cu Canada zong tu nan kan hal bantukin US le Canada hna cu unau ramkhat bantuk aa zoh bakmi kan si caah Si, si.
Mirang Europe ram in a rak ra i Mirang nih rak dirh vevemi Zu- Rus- ah, France, German ti bantuk rak dirhmi ram kha kan si le ah, British nih empire in a luatmi le a luat lomi lawng kha kan si ko. Kannih cu British tangah kan hei tan rih bia sawh kha si ko. Nannih cu independent nan hei lai. Mah kha kannih cu Mirang tangah kai uk ning a ṭha kan ti i siangpahrang kan hrawm rih. Le a dang vialte kan culture kan holh kan sining cun zeipoah thi thi khat ah tiah awka pakhat bang a kal pengmi kan si. Canada cu US nih no tiah no ti vemi, yes tiah cun yes ti vemi vawleicung politic ah khoika paoh ah a dir pengmi kan si. Asinain Trump nih tutan i Canada hna mah tuk i tariff bak i 25 an kan ti, 30 an kan ti, atu le bang hna cu 50% bak an kan ti cang cu aw. Khakha cu hawi le kom le u le nau sinak ramkhat geopolitics bak in te bak dan an kan tat tik ahcun Canada cu atu cak an cozah an lungretheih ning le Federal cozah si lo in province cozah tiah an lungre theih ning hi cu lu bak i kheuh sa ko mipi zong mu. Zei ruang cun atu auto industry te hna Canada i kan sipuai tam bik cu steel cun thing wood pole aluminium cun auto industry sale motor sanak sale kan sipuai zi hi zakhat cungah sawm siri panga cu US he kan i pehtlai cu o. Le hei tuak ko le US nih nan kan phih dih ahcun kan nih cu Canada nih cun Mexico ti cu a hla tuk cang. Zurup a hla tuk. A dang vialte khi a hla tuk. Cu tikah Canada cu cah cu a fak tuk. Cucaah cun khikhi Trump nih sipuazi view lawng a zoh tikah khan Canada US nih Canada hna cu an cawl kho la lo ti a theih tuk hual le 51 state Saya i bawmh ding u le ṭha deuh ti kha an kan ti peng cang maw? Hm. Amah nak cu a hmaan ko natein. Nain ram pakhat simi pi a state pi ah van luh cu a har tuk ve cang. Khi si tikah Canada nih le ram pakhat si tikah kha ti nih kan tlaih khan cun Canada cu kan har cuahmah i tu ah zei zeithla chuak ti a si ahcun Canada nih vawlei cungah sipuazi dang a kawl ve cang. Tu China maw Russia maw ti le khel alternate zurup lei hna a va kawl cang. A dangdang a kawl tikah Khakha US policy he khan ti kan luan khawh tawnmi kha kan luang kho ti lo bantukin a han a kal cuahmah. Cun Trump aa palh tuk tiah ka ruahnak cu Canada lawng si loin Europe lei zong si ah te khan a tuah hna. A hawikom Japan, South Korea, a nai India aa palh bikmi ka ruahmi cu India nih Russia gas a cawk a cawk ruang bak i 50% tariff a ban tuk tikah khan cun India kha a puah bak an puak cang. US hawi aa ruat bak mi maw? India nih le vawlei cungah an tam tuk an an vawlei cung le sipuazi atu ah a pathumnak a phan cang ding an si. Cu tikah India nih US lei hawi kom bantuk a ruah ko mi kha Russia lei le China lei ha tu a kep aa tim cu atu ning si cun. Cu caah cun kha kha a kal taktak sual cun US hi vawlei cung geopolitic ah amah Asini a tang lengmang komi India, Canada te hna kha hawikom kha vawleicung i UN ah maw vawleicung alliance rianṭuanṭinak ah khan an kan ṭhen ti cu asini a hawi kha a thlau cuahmah. Le nai ah khan Canada nih US nih Palestine kong hna kha state hna kha kan pom ti kha thawng kan thanh ve mi cu kan i dan emaw zei ruang thil si ti ahcun US nih ti khan an kan tuah ruangah khan Zurup lei aw ah kan khan an luang deuh cang ko cu kani da kha kha tikah Trump zung tu a thin har ngai i atu ah 25% in 30 in 50 tiang Canada zong dan kan tat hna lan kan ti nak ka si tu hi atu ning hin cun Canada cu kan sai mak ko lai cun Atu hna i a sang nih a chim bantukin ram pakhat le pakhat sipuazi a fek tuk cangmi a zingzan in tikhat a thlen dih tikah cun sipuazi tama pawl nih investment an tuah ngam ti lo, policy a fiang ti lo. Zingzan a thlen lengmang tikah cun mah nih khan American sipuazi pi ram deng ah kut kuah ding vialte cun na an chimmi kan hnulei i kannih zong chuak tukmi cu Trump hi vawleipi i high-tech lei i vawleipi a ṭhenchonak sailei technology ṭhenchonak lei focus loin manufacturing tu ah pei a focus ṭhan hi an timi kha a ṭhangcho developing country pawl hi an sipuazi ning khan kalpi ṭhan atu rian sawsawh manufacturing work pawl kha kan i zu a sa a kir ṭhannak ti a focus tuknak ah khan hihi hnu a kharternak chinchin a si lai timi kha Keimah zong ka van hmuh khawh ngaimi cu a si. Ka lawm.
Seh, a ṭha tuk hringhran. Kaa hemh. Eh? Mang, mang, mang, Mang Hlei Lian nih Trump cu kum khat hmanh president a tling rih lo, a tling rih lo, dollar trillion in a chuahpi cang ti a si. Dollar he a chuahpimi lawng Trump he a thiamnak cu vei si ve cu a vanṭhat pahnak zong cu amah ai van thim can bak kha social media a van larka te deuh van si le social media kha hman a van thiam tuk le mah bak ah khan thil he a thlen ngaingai. Cukhua cun anih he atu bantuk zongah thil a van tuahmi tete hi amah a profile zongah siseh a chim thluahmah le zapi nih hin fawi tein hin US thil sining he kan theih khawh zeidah a tuah timi zong he le asinain zeitluk in dah US ram ah phaisa sungh timi hi cu zapi nih hin kan thei lo le a luan ciami can ah crypto stock ka rak chim le mah hi ri in hin a trendning hin a tlak a si ahcun Dawng hrehnak a tla lai ka ti le mah a zarh in cun a tla ciammam le cu level cu atu he crypto trend pawl kha zoh tikah khan a phan kho ti lo. A cheukhat a ṭanmi nih khan cun a tla le nikhat nihnih ca hrawnghrang pawl i a van kai ṭhanmi khi an zoh le a kai khi teh a kai ngaingai ti bantuk in khin an chim tawn. Nain the whole trend ning piin khan zoh loin khan an hei chim tawn le maw? Na ka van chim duhmi cu mah ka rak chim lio tan kha a lu an cianmi thlanga thlaruk hrawng si. Mah ka rak chim lio tan tluk level bak khan nihin ni tiangah crypto trend khi kan zoh si ah khan cun uh, ka page ah khan ka rak taarmi te kha a zohmi zong kha an um ko lai. Kha level hrimhrim kan nihin ni tiangah phan kho lo. E nikhat ni hnih chung hmanh ah khan Tiri ṭhi lian hrawnghrang na si. Zeizah hrawnghrang na si? Crypto ah khan a tla i a billion billion in. Atu ah khin crypto ah khin a trillion in biatak tein investment vawlei cungpi nih investment tuahnak ah khika lawng hmanh ah a trillion, three, four trillion hrawnghrang a tla cu mu. Le sanatein huaihau hmaite pawl hrawnghrang i mi nih an van invest mi pawl khi cu kan van hmuh ve ko. Lahka bantuk zong kha langhter kha kamkhat lei a thiam ve i mi theihnak ding caah khan cun lung a van lak ngai ve. Asinain a dream pai ah zeitluk in dah sipuai hi a tlak, a dream pai ah reality in zeitluk in dah American mipi nih an tem i Chin miphun hmanh nih zeitluk in dah kan tem cang. I amah pawl a sining in cun Medicaid a si ah food stamp a si ah a phiat hnga dingmi hi a million million in a si. Biatak tein a van hnursuan dingmi khi a si rih. A hnursuan lomi nih khin a zei ruah awk ngaingai kan thei lo kan chim sawh i si. Hnursuanmi hrangah zeitluk in dah a fak timi khi Laimi nih biatak tein analyze tu in uh, zawn ruah in ka, kan chim lem lo. Atu i a chimmi zat nih khin maw uh, mah khakha ka si. Le cuti a si ahcun hi kong he hin tuzaan kan biaruahnak cu si seh law nanmah nih a herh chim nan duhmi te a um si ahcun van chimnak si seh law mah cucu hika hin aa sang kha van in sawm ning law.
Ah siseh, tuzan ah hi bantuk biaruahnak tete na kan neihpi i sau zong sau van sau pah ngai. Cun a rak kan ngaitu te hika hmun i a kan bia rak ngainu tete nan cung zong kha kai lawm timi te kha van chim ka duh. Tuzan a kan chimmi vialte hi ah kanmah i opinion sawsawh kha a si. Le Kanmah i hmuhning dirhmun te kha a si ko ti te kha van kan theih piak te u ti kha chim ka duh. Cun US politic in van cuanter ko la US politic cu 2025 chung cu a tla ko lai. Asinain US hi a rak rum tuk cia cang tikah khan a foinak thiam ahcun overweight is cangmi a thau tuk cangmi khi khat te an zor kho lo cu mu. Caah khan Minhmuk kuttong in a paw hna um ti loin a hei zor khawh lo sawsawh kha si. Le US sipuazi hi a thiammi Coleman Sek hei bantuk a thiammi pawl nih an tuaktan ning te khan a kal ko. Trump nih hin a tuaktan ning hi cu a van tuan thluamah i nihin ni tiang ahcun US ram a bikin na rum caah cun thil tuk lo nain uh, sifak law income kan ca cun 2025 chung he chu kan tuar bak lai ti chu a fiang bak chang tu kum chiu kal chang mo le 2026 label te khan uh, atu tariff ning in zeitin da thil avan thleng lai uh, lu song hum samin slowly ten uh, sipozin avan kai than te lai mo ti mi long kha ro chan ding om chon uh, medicaid footstep hei bantuk ko vialte zong kha harnak an tong cio lai a ruang cu policy an van ser lai a ruang a khat cia lai lo nain rian cu zatun a tuan hau na ing kha a tam tok a tlawm tok hei bantuk pawl khan a phunphun khan requirement kha kan hal te lai minung tampi cu kan qualify ti lai lo le bikin tar a simi kan nu le kan pa le a chuak kami kan fa le pawl hna caah khan Meditheng ah kha a fawi ti lah lo. Atu dirhmun ah cun maw ka dirhmun ah kan phan lai. Le sinain zei thil kan ton hmana hin i inzia le ruah zia tu kan thiam cio hok kong. Le cun Trump chungah hin cun refugee in rak lut dingmi kan miphun zong tampi harnak an tong lai. Trump US bawmhnak ngakchan in nabi refugee IDP te bantuk paw NGO riantuannak vialte zong kha harnak an tong. Cun kanmah Laimi chung lila in student visa ni ka rak rami ti visit ara ya tang be mi hi te bantuk pawl cun asylum sok chu ma mi te bantuk pawl vialte zong kha hi ka hmuna harnan tong chu ma cun Hika ram ah dihzuh ai aimi ruang i a phunglam lo uh, phung a vuar i harnak a tongmi case a neimi kan unau vialte zong kha atu hi thinphang dai loin an um liopi si. Le khakha Laimi zapi zarang nih zeitluk in Laimi kan rak tuar ti khi kan hmu lo. A pem ruah lo ka te. Le uh, Trump nih hin US rampi a ṭhatter i hopaoh kan ṭha siakap cu a va ṭha ko nain atu tiang a kalmi a kalpimi a pawl a si le practical in a tawngmi pawl an miphun hna lakah an um tikah khan lungcu ṭha bak lo le pakhat le pakhat thlacam kan i bawm a hau ti ti tu khi kei cu ka van chim khawhmi si le tuzan ah hi bantuk in biaruahnak kan tuah i kan i lawm a hmailei can hna kan nei chia khat cun amah US konglam bak te hi awareness caah maw pawl te khi awareness caah hin kan dirhmun te hi zei da si US ram ah hin zei bantuk na ngai zin hin da zei hi da kan thi i zei hi da si ti bantuk pawl zong kha mi nih hin felfai don har kan sim khon ha sar kan tupi than te lo ti kha ka van du ngai ar khoi zong ka van tu du pa kai long ngai ti bia chi se se thank you hun alom se ka hen Donghnak ah vanrung vanglawng ah kan van sawm.
Siseh kaa lawm tuk. Tuzan caan ah si kan miphun daihnak le i remnak caah kan van siaherhmi te kha kan van chimmi si ko i Khakha pumpak ruahnak le kan siaherhmi tete kha si a timi te kha a biangaitu zong nih na kan van theihpiak thiam nak ding in an hnu bik in van chim ṭhan ka duh ve. Cun mipi dirhmun hi kan ram kan miphun caah ral kan tuk ve lo zongah cun a chung i rian kan ṭuan lo zongah miphun mipi kan si ve nak kha tampi a rak biapi i cucu zeidah a si ti ahcun kan miphun caah thil ṭha kha a ṭhami paoh kha kan dirkamh in Cun kan chim ngam zong hau, kan rel ngam zong hau. Khakha atu caah public voice, mipi voice kha a biapi tuk ve i kan hruaitu, kan ram miphun hruaitu hna sin hlah seh, rianṭuantu hna zong nih an zohzia an thiam khawhnak ding kha a biapit caah khan Mipi nih hin online ah hin siseh kan herhmi te kha kan duhnak kha fiang tein langhter lengmang ko hna seh timi zong hi van chim ka duh. Mah belte cun hin ni caan ah kan i ralrin ding cu online le media ah hin khi propaganda, false propaganda le a dik lomi lies, biadik lo khi a tam tuk e. Mh. A AI ti hna kha an si i asilohselo an leh i ka lio caan ah hin information a dikmi hi zei bantuk dah a si hnga timi zong khi mipi tampi ca har ngai men ko lai na tein mipi zong kan ralrin ngai haumi cu hi bantuk pawl hi cu propaganda false propaganda a si hi bantuk a chimmi hi ka pawl ka aumi pawl ka thazaang zong kan pek hna ding silo thil dik thil hman tu raltha te au pi ngammi ca thial mi ti bantuk hna tung kha mipi zong nih ka bantuk tu kha source le ka zoh khawh deuh zuam hna usiti mi zong kha van chim ka duh cun Thil dik thil hmaan lo kan miphun caah remlonak, i huatnak ti bantuk a chuahpitu cu doh bak ko hna usih. Ho paoh nih thil dik thil hmaan lo kan theihmi cu ralṭha tein cun atu bantukin ah religious and politic voice hi kai han pu Albik Lian nih nan kan neihpimi a ṭha taktak kan miphun caah isu a biapimi pawl kha. a tampi kan theih khawh lo hmanh ah hi bantuk bia nan kan ruah tikah kan ser zalong tein kan chim i kha bantuk analysis kan tuahmi a ṭhangchomi ram ahcun a rianṭuantu mi an chimmi lawng i chimmi paoh i kal kha a rak si lo mipi nih zeitindah an hmuh ve mipi voice zeidah si ve ti kha cun kan miphun kan kan ram ca i rianṭuantu hna nih thil dik thilman an kalpi maw ti zong kha mipi nih kan chek lebang hna hau hi bantuk nan kan tuahpimi hi kan miphun damnak le thil dik thilman Biaṭhut a chuah khawh nakhnga caah a biapi tuk le hmailei zongah hi bantuk i social media a biapimi eh, hi a quality ummi hi uh, nei bakin na mi ka hmuh tikah hin thazaang kan chuahpiak chin lemang timi zong van chim ka duh. Cun US policy kongah US kongah kan tlawmte Zu a si kan Chin mipi zong tam tak kan um cang nak si i a ting nawn kan um cang nak si ca hin a biapi tuk cang kan miphun ca zong ah cucaah mipi zong nih US politic le US election sining khi tunai ASA zong nih tampi hon chim i tuzan hna ca tampi kan va chim kho la lo mah i a tawite pathum hrawng van chim ka duh mi cu American uktu American hi vawleicung ah capitalist a san cemnak si. A capitalist cu yi sinwat ah kan ti lai cu ti mirum pawl nih influence tukmi ram a si. La tampi nih nan theih cia. Cuchungah cozah a tlaimi hi kan theih bantuk Republican le Democratic kha an a chak lebang e. Democrat Democratic party nih a tlangpi in an kalpimi policy um lemang mi cu Democratic nih an an tuan caan poah ah mirum pawl kha capitalist pawl mirum pawl thek tampi in an lak hna i kha thek tampi an lakmi kha ram mipi ṭhanchonak ding ca education social development ca healthcare ca siseh mipi ṭhanchonak ca inn le lo housing ti bantuk caah tampi cozah nih hnui a kharmi pawl kha tummernak ding caah democratic nih hin khakha an kalpi lemang an policy si cucaah cun democratic party an um lio caan poah mipi dirhmun a kai mipi sak tuk ning a han tha mirum pawl tu kha an sipuazi thangcho deuh ve lo zei ruang cun that tam tuk a lak hna tikah pakhat republican pawl cozah an hon si tikah mirum tu kha thek a sawh hna e mipi sin tu ah khan tax tam deuh lak ti bantuk kha zei a lak lo hmanh ah a sawh lo le mit mirum pawl tu kha tax tampi a sawh hna tikah mirum pawl an kai mirum pawl cu vantawk bak in republican cozah an chuah caan poah a banabi ah tax kha ah 25% lakmi hna kha atu ah Trump hna nih cun khi 10% hei ti bantuk niam deuhnak in a lak tik nahcun mirum pawl caah cun kha cucaah cun mirum paohpaoh nih Democratic or Republican cozah chuahnak ding hi vote an i zuam peng lai an rumnak an tangka zong an hman cun ram mipi zawn a ruak deuh a zut A zuat deuhmi paoh nih zapi zaran common kanmah bantuk a ru- mipem pawl miharsa pawl sifak zaangzang a ruatmi paoh nih democratic a fan an pek deuh ve. Mirum an si zongah thazaang an pek deuh ti khan a si. Cun foreign policy kongah van zoh si ahcun democratic nih cozah an si poah annih nih hin vawleicung daihnak le vawleipi Daihnak um khawhnak ding caah soft power an ti i soft power cu democracy ram caah democracy caah vawlei daihnak caah human right caah rianṭuanmi pawl tu kha tampi thazaang an pek hna le American nih a rumnak vawleicung ca i ṭhanchonak daihnak caah a hmanmi kha kha bantuk atu kanmah Chinmi kan si ahcun tampi kan theih ko cu. CSRO te hna rianṭuannak ti bantuk zong siseh, cun kan ram daihnak ca zong ti bantuk siseh, ka bantuk ahkhin democratic nih soft power in ti le hi tu hi vawlei ah human right ṭhanchonak vawlei daihnak caah a hman. Republican nih a hmanmi cu hard power ti i hriamnam raltuknak tu in a kalpi. A US policy he aa rem lomi paoh cu a ṭhuat bak ko la, a ṭhingcho ko hna lai. Hriam a ralkap hman lai. Ralkap a chiahmi pawl hna kha kalpi hna lai. Kha deuh kha Republican nih an kalpimi si. Macu a kal pengmi si. Ve. Mm. A lawkung ṭha lo. Khakha academic, academic level zong in makha fiang tein khakha cu a fiangmi si. Mm. Khakha si. Cun US nih Kan rumnak an ti vawleicung ah US cu vawleicung the last destination an tinak cu vawleicung miphun vialte an pupa vawleicung a derhmi hna, US ram a derhtu hna, the father of the constitution US ram derhtu pi hna nih vawlei miphun vialte nih zalonnak an hmuhnak ding ca le hremnak a tuarmi hna nih an a dornak ding ca le US ram hi An humhimnak caah timi ah vision nganpi in US ram hi an derhmi si. Vawleipi a luatnak ding caah vawleipi cu cun vawlei hi miphun kip nih i dor hna seh timi ka si. Asinain i dor hna seh timi cu criteria an si i legal a sining ti cun a si ve. Le kha zawn ahhin voi ah democratic hi kha ideology khin an kal ngaingai in a lang. Le a bik in Republican hi hi zawn ah hin hotline deuh an si. Cun a bik in Trump policy Trump an chuah tikah hi zawn ah hin a serious ngai i khatlei kam cun US security a ruah ca zong a si i kha zawn ah kan kan ruahnak tampi aa dang emaw. Cun Laimi nih kan ruahmi aa zawn ah issue ngai pakhat simi cu Laimi nih cun biaknak in kan background kan ṭhancho tikah hin ah Republican nih cun ah annih cu Conservative deuh an si tikah a lu in Khrihfa phunglam ti bantuk Mirang nih an kalpimi phunglam deuh ti bantuk kha an dirkamh. Democratic tu nih cun paoh hi kan rual dih, miphun kip kan rual dih, thleidannak um lo, nu le pa thleidannak zong um lo ti bantuk kha an dirpi tikah hi zawn ahhin Laimi nih kan hmuh ning ah khin Republican lei nih aa biaknak Trump hna nih Khrihfa ti bantuk a chim tikah an khalei ah khin kannih cu kan thinlung kan pek ngai. Le asinain US constitution taktak zoh tikah state zoh tikah US ram cu aa secular state si secular state timi cu Biaknak paohpaoh nih zalong tein freedom tein um khawhnak, miphun kip ahohmanh i thleidannak um lo timi khi US Constitution pi ah Bill of Rights ah khan fek tuk in an rak ṭial cangmi si, Constitution a si. Hi Constitution ning khin kal an hauh tikah politician Republican an si zongah Democratic president an si zongah khikhi override an tuah khawh ti lomi constitution nih a hren cangmi freedom le equality le justice ram khi a si cang tikah khin khi zawn khin a bana bia ah democratic hna khi khat lei kan Laimi nih kan hmuh ning ahcun khi a liberal tukmi khin kan hmuh khawh hna asinain US constitution pi nih a tlaih cangmi si timi te zong khi van chim chih ka duh. Ah cun mipa palian lei an si tikah minung khi in an remh khawh lomi tampi, ah Khrihfa nih kan dirpimi phunglam zong an ṭanh ko zongah constitution a tlaih cangmi tampi tikah khin khite khi cu hopaoh nih kan dirhmun deuh hoih khin vote kan pek cio mi si lo maw? Le A tlang ahcun ah democracy ram a simi phunglam nih a kalpi cangmi kha minung pakhat nih fak tuk in kalpi rep awk zong khi a ngah lo i constitution ningin rule of law timi ning khin a kal lengmangmi ram a si timi te kha kan chim ta ka duh ka lawm.